Awle hei kan thanthu chhiar lai hi lei hrik han hram ri chiah chiah te leh chiapva han hram beng chheng te pawh a la awm deuh nuk mai dawn a, ngaihlatute beng a lo khamin a lo thlep palh a nih pawhin in mi ngheihna thiamna ka han dil hmasa ni teh se. awle pasal tha than thu ngaihnawm tak chu i han chhiar chho leh mep mep mai teh ang tin a than thu hi a tla chawpa chhiar kan ni a in en lawng em em kan nei hman lo a tawngkam han chhe sual palh emaw han chhiar ba hlah palh emaw kan nei nuk ang chungah pawh chuan in mi ngaihdamna leh in mi hriatthiamna ngaithla tute ka han dil in ka han ngen che u a ni e. Bawmzo Mihrang Vobik Pachal Tha Bung Lihna Ziaktu MZ Darngawn Chhiartu Muana Tlau A kalpui pa chu sir lama petek deuh nawk chung chuan a han bawk deuh thlawp a, hnung lam leh hawi nghal thuaiin a hnung lam hlamsawm vel turah chuan tlangval pian tha leh hleitling zet zawt dar phar hlai deuh tak leh taksa phiar deuh fat mai. Chem tum huma lo ding kak tawh mai chu a hmu thuai a, chutah chu tlangvala pawh chuan han inbeng kang thuaiin a chem tum han hum rem sauh sauh pah chuan mi in ring lo lai hnung lam atanga lo lam bun chu a va mipa hna lo ve. Mipa fai ni ngai chuan min rawn hmachhawn ta che a han ti pawr deuh chek a. Chawng vawngah lah chuan, I sir lam kha an en teh, i thusawi ang tho kha an sawi asin, a lo ti duh chauh a. Chu tlangval pawh chuan a hnung lam leh sir lama han thlek nak chuan a thiante ruang pahnih lu bunga lo let ngat chu a hmu mai reng a. Chu tlangval pawh chuan a hmachhawn mek tlangval chu chik zawk hian a han melh a, thil hriat chhuah a nei ta tlat mai. Pasal tha do hmanga haw an ram chhuah tum a, an ram valh chhung ngei a, pasal tha do hmanga lukhai saktu tlangval ngei kha a ni tih a hre chiang ta. Chutah a mitmeng chu thin ur nasa tak chuan rawn tuamin a meng sen rum mai a. Chawngvunga awmna lam pan phei chut chut pah chuan a chem tum chu a vai phei zauh zauh a, chawngvunga erawh a din ngaiin a la ding reng a. Chu tlangval chuan pan phei zelin. thawk leh khatah tlan phei vuaiin, Kha, pasal tha, do manga leh ka thiante tan aw tih pah chuan a chempui chu a han vai chhuak pawp mai a. Chawngvunga nghawngah tak chuan sa a tum a ni. Mahse Chawngvunga chuan awlsam tak hian a lo bum zauh a. Chu tlangvala tukhumah chuan a chem tum fawng lam chuan a han chhu dawp mai a. Chu tlangvala pawh chu a bawk phek thlawrh mai a ni. rawn tho chhuak leh thuaiin chawng vunga bawk chu rawn bawh pheiin nau cha hei i ruang hi hlawm tlak awm lek loin kan sa chawm vek tiang tin in chhungkua pawh ka that mang vek ngei ang thinrim tih hriat tak chuan a han ti bawk a a chem tum pawh a vai hian a rawn vai phei buan buan a. Chawngvunga pawh hnung lamah tawlh zauh zauhin a lo bum ve zel a, chu tlangvala pawh chu a invai nasat luatah a chau der mai. Chu velah Chawngvunga chu hma lamah rang taka dawk phei zawkin chu tlangvala hrawk hluiah chuan a han zai phei hrawih mai a. Chu tlangval pawh chuan a chem tum hum lai chu thlauhin a hrawk atanga thisen chhuak chu hup thuaiin a thingthi deuh rawp a. A ka atang te chuan thisen a chhuak nguah nguah a, thaw ri bawrh bawrh in Leah chuan a thal huang a, a ke leng uih uih in a zal ta der mai. Chawngvunga chuan chu tlangval lu pawh chu tan sak leh in a ruang pawh chu a thian te ruang awmna ah chuan a hnuk phei a. Muzuk fei a a khawh hlum tlak lu pawh chu tan sak leh in a ruang erawh a hmun hmun ah chuan a kalsan ta thung a, muzuk fei pawh chu a phawi tawh lem lo. Hmelma tlangval paruk lai mai bi tumin an lu a khai sak tawh a, pahnih khat bak an awm a ring tawh lo. Tin pasal tha tu emaw tak chu a awm ngei pawh a ring a, ni pawh kawlah a her liam tan mek a ni. Hmelma tlangval lu a lak sak tak te chu khai pheiin a bihrukna hmunah bawk chuan a han thehthla leh thuai a, hma lam pan bawk chuan fimkhur tak chuan a kal leh ta ṭau ṭau mai. Chute fimkhur taka a kal ṭauh ṭauh lai chuan tlangval rual sul hnu ni ngei tur pawh a hmu ta. Tin chu lai hmun chu a lo bel deuh hluau a, tin an khua pawh chiang takin a lang thei nghe nghe a, chu lai hmun chu an chu lai hmunah chuan an tawm a nih ngei pawh a ring a. Hnu hmathar lam zawnga a kun deuh kat kat lai chuan a piah deuh lam aṭang chuan muzuk fei a rawn thlawk phei leh ta fuar mai. Chawngvunga malpui dinglam chu tawk thawi deuh fuaiin thisen pawh a chhuak ṭiam ṭiam a. Ṭan hun rem insiam thuaiin, Mipa leh mipa chu hmaichhanah kan inhmachawn dawn lawm ni? a han ti chang fak a. Chutah chhak lam aṭang chuan, Nava, i nun i hlut lo a nih ngai chuan min han hmachhawn ta poh che tih thawm a lo chhuak a. Chawngvunga pawh chuan chu lam chu hawi thuaiin pasalṭha suak dawn a lo ding kak to chu a hmu ta thuai a. Chawngvunga hian Pasalṭha suak dawna a ni tih chu a hre chiang ngang mai. Mahse a suak dawna erawh hi chuan a hre kher awm lo ve. Tin a rinrilru pawh a dik ngei a ni tih a hre thiam a. Heng mite hi Pasalṭha chinchang hria leh ram chin pawh hre chiang takin an ho a nih kha a ring reng a ni. Chawngvunga pawh chuan a silai dah thlain a chem tum chu a han humnghet sava. Pasal tha chhuak tawna chu a hmachhawn ve ta ran mai. Pasal tha chhuak tawna lah chuan, Nava, i mi hmachhawn hi i hre chiang lo a ni, i huaisenna hi ka zah viau mai, na tuar rei lo thei ang berin ka siam ngei ang che a han ti chhuak leh hram a, Chawngvung erawh chuan tawngkam khat maiin a chhang lo. Khamthanga te ho pawh chuan Chawngvunga leh Khualtlangval inmalbeihna hmun pawh an thleng ta thuai a, Thangbila lubung atanga thisen chhuak chu ro deuh tawh mah se, chawngvunga kalna lam an hriat theihna ber a ni a. Thisen far chu sui zelin hmanhmawh deuh tak chung chuan hma lam an pan ve zel a. Ni pawh Kawlah a her liam vel mek tawh a, thui pawh an la kal leh hma chuan kawng sir lam deuha mi ruang lo let ngut mai chu an hmu leh ta. Khamthanga chuan chu mi ruanglu nei tawh lo chu a han bel chiang thuai a, chutah a thian pa ni lo tih a chian hnu chuan a nthaw deuh hawk a. Tlangval thenkhatin an meichher tel put pawh hman mai theih turin an lo puahchah ve mek bawk a, chawl khawmuang lo chuan hma lam bawk chu an pan zui leh nghal a. Mau tluk hnih vel an han tlen leh hnu chuan a hma ang bawkin tlangval pali lai lo let deuh rum chu an hmu leh ta. Chung tlangval pali ruang lo let ngat te chu te pawh chuan a hma an hmuh ang bawk khan lu an nei lo va, thisen chhuak la thar lam danah an thihna a la rei lo ang tih pawh an hrethiam thei mai awm e. An piah deuh hlekah chuan tlangval pakhat lu nei lo a taksa a muzuk fei lo in thil tlang pawl mai pawh chu an hmu tel thuai a. Khamthanga chuan an piah lam deuha pasal tha hming han inchhal loh loh thawm pawh chu hre zui zatin chu lam pan chuan hmanhmawh tak chuan kal zai an rel zui nghal a. An piah mual dung rem lai takah chuan a thianpa chawngvunga leh pasal tha suak tawna lo inhmachhawn mek chu an hmu thuai a. Chutia bawmjo tlangval sawmhnih rual velina. An pasal tha ni thin. Pasal tha siuak tawnah an han hmu thut mai chu mak an ti tlang viau tih an mitmeng leh an hawiher atang chuan a hriat theih awm e. Pasal tha siuak tawnah pawh chuan chung bawm zo tlangval rual te chu a lo hmu ve thuai a. An remruatna leh an thil tum chu hriat chhuahin a awm tih leh an hlawhchham tih chu tu hrilh hriat ngai chuang lo, tu hrilh hriat an ngai chuang awm lo e. Chawngvua chuan Khamthanga chu melh zawk pahin, Lawmpa, kha lai thang vawn pik phenah khan tlangval pakhat a biru a nia, va hnuk chhuak tawh, a nunna erawh lo chhahsak chuang che u, a han ti a. Khamthanga pawh chuan Chawngvunga kawhna lam Thangvawn pikah chuan zuan luh leh tlangval pakhat rawn hnuh chhuah a rual zui nghal a. Chu tlangval hmelah chuan huaisenna a pai tam lo tih pawh hairual a ni lo, a zum deuh dak a. Khamthanga chuan ramhrui a hmuh ang ang chuan a han hnung khirh thuai a, a sir lamah chuan a han nam thu hnawk a, kutthlak tumna pawh a nei hran lo. Suak tawna bawk chuan khawbem pasal tha suak tawna hma a ding chang an la awm ngai lo. A hriamthlak dawl zo reng an la awm lo tih leh a hma a tlangval ding rawn bawh phei a rual ta nghal a. Chawngvunga pawh chuan pasal tha a hmachhawn tih hriain fimkhur tawk a fimkhur a tul tih a hria a. Chawngvunga chuan beih let tum loin a lo inveng zauh zauh thung a. Pasal tha suak tawnah chuan tum danga a lo din chan pui fo thin. A thiam thil chi hrang hrang chu a han hmang a, mahse mak tak mai hian a hmachhawn tlangvala chu a lo indang thei zel a. thir leh thir inkhak ri bal bal thawm chu hriat tur a awm leh zauh zauh nghe nghe a ni suak tawnah pawh chuan a hma a ding tlangval chu tlangval na ran mai a ni lo tih leh in mal beih thiam tak a ni tih a hrethiam mai reng a chu chuan amah thin urna chawk tho in a lu lak sak ngei tum chuan a bei zui leh a pasal tha suak tawnah hi vei khawr a ni a mahse chawngvunga awmna lamah chuan vir phei deuh zawk in A chem tum humna a han thlak zauh a, Chawngvunga pawh chuan lo dang tleu hmanin a malpui dinglam erawh a zai kak deuh duai hman a. A zai kak deuh duai mai a, thisen thar lam a chhuak nghal zawih zawih bawk a, Chawngvunga pawh a mitmeng rawn danglamin a rawng a rawn inthlak a, chu chu pasaltha chhuak tawnah chuan a hmuh hmaih lo. Voh bik a ni tih pawh a hrethiam mai a. Chawngvunga chuan a han bei let ve ta thung a, suak tawnah pawh a indang seng meuh lo. Chawngvunga chuan tawpsan loin a bawh phei zel a, pasaltha suak tawna dar bul thutah chuan a chempui tlum deuh thawih chuan a han sat a, pasaltha suak tawnah pawh a thing thi hnawk mai. Chawngvunga beng bulah chuan voh bik pasaltha a han ti sap a, a chempui chu a han lek kang a, Chawngvunga pawh chuan hrethiam takin, Pasal tha suak tawna chu ama chempui vawi tam mi lu a lo lak tawhna ngei mai chuan a lu a laksak ve ta a. Hetih lai hian Chawngvunga mitmeng pawh a pangai leh tawh a. A mitmeng rawng danglam hi Khamthang leh Pasaltha suak tawna tih lo chuan an hriat pawh a rinawm lo. Bawmjo tlangval rual te pawh chuan Pasaltha suak tawna Tudawltu chu mak ti deuh tak hian an thlir a, kha leh chen bawm zo a khawsa, khualkai pasal tha ni phak hial pasal tha siuak tawn a, a han tu dai mai thei chu mak an ti em em a, tin in Malbei a thiam zia mawlh mai chuan an mak tih a ti zual a, tin kawngkama mi ruang an hmuh tak zawng zawng pawh kha ama kut zala thi ngei a ni tih an ring hlel lo a, Chawngvunga chu huai sen an ti in an chung en lo thei lo a ni. Pasaltha suak tawna te tawmna hmun atanga khawchhung lam an pan leh meuh chuan khua pawh unau hmel hlai a ni chalh tawh a. Chawngvunga chuan Pasaltha suak tawna lu chu a ip te puia ak a. Khawbem tlangval an hnung khirh mek chu chhawm tel bawkin meichher nen khaw lam pan zai an rel ta thuai a. Chawngvungan khawbem tlangval te lu a dah khawm nan han thlen chuan tlangval thenkhat chuan an khaipui ve bawk a, hmanhmawh ang reng tak chuan an kal ta hmawk hmawk a. Chuti la heti lai vel hian Lal in lamah pawh Pasal tha hnawn cheu mitirhte pawh chuan Pasal tha hnawn cheu thuchah chu an lo sawi ve mek a. Heti lai hian Lal in lamah pawh khawnbawl upa te an awm loh lai a ni a, Lal chhungkua chauh an awm lai a ni. Zanriah kil hun a ni tawh hrim hrim bawk a. Chutianga thingkah mual lama thang mek pachal tha hnawn cheu te thu rawn thlen an han hriat chuan Lalpa Rochunglura pawh chuan a fanu Saikhumi chu han ko thuaiin Tlangaupa Lamhera zu ko thuai tawh tiin a tir chhuak zui nghal a. Saikhumi pawh chuan tlan chhuah a rual zui nghal a, Saikhumi chhuah lai chuan Lalpa ro chung lura chuan nau rual chhum hun lai vela pumpelh kawng lama tlangval rual thenkhat an chhuah thu te leh an chhuah chhan te chu chung tlangval pahnih leh a fapa sai hming ata hriat tur chuan a han sawi char char a. Anni chanchin ngaihchah hmasak phawt chu a fuh ber dawnin a hre nghe nghe a ni. Reiloah Lalfanu Saikhu mi leh Tlangaupa pawh an rawn inzui lut thuai a. Lalpa Rochunglura chuan rang taka khawnbawl upa te lal in lam pan thuai tura ko tur chuan lam her pawh chu a tir chhuak zui leh nghal a. Hmawmda vel awmah chuan khawnbawl upa te pawh lal inah chuan an rawn lut ṭak ṭak a. Tlangaupa pawh an sir kil lamah chuan ṭhuthmun a lo rem ve khar a. Khawnbawl upa te an rawn chuang kai kem ta maw tia a chuan. Lalpa Rochung Lura pawh chuan Khawnbawl upa te hmanhmawh taka a kohkhawm chhan te chu a han sawi zung zung a. Heti lai hian Pasalṭha hnawn cheu lam kal rawn tirh tlangval pahnih te pawhin Lal in chhuahsanin mahni in lamah Lal thu chhuak an lo ngai chang a. Chutianga Pasalṭha hnawn cheu thu chah an han hriat ve hnu chuan Khawnbawl upa te pawh chuan kohkhawm an nih chhan pawh an hre chiang ve ta thuai a. Lalpa ho chuan ro an han rel zung zung a, Pasalṭha Chawngzika fapa Chawngvunga te lo ngaihchan phawt chu ṭha berin an hria a. Tin hetih lai mek hian Chawngvunga te ho pawh kawt chhuah lungdawh rawn thleng tawhin khawchhung lam an rawn pan ve chhat chhat hlawm a. Ram mu an ni lo a, mi lu khai haw mah se bawhhla pawh an chham hran lo. Khaw chhung an rawn luh hnu chuan khawi dang mah a peng kawi lovin Lal in lam an pan ding nghal a. Chutia tlangval rual khat mai chher nen mi lu khai chunga Lal in lam an pan hmawk hmawk chu khawtual mipui te pawh chuan an lo hmu ve ngei a. Bang awng atangin an lo bih far a, pawn leh ra han chhuak pawh an awm lem lo, an ral ṭhi deuh hra mai a ni. Chawngvunga chuan hma hruaiin Lal in kawtah chuan an dingkhawm deuh laih a, Chawngvunga chuan Lal inchhunga lawi luh a han dil a, Lal inchhung lam atang pawhin Lalnu chuan a lo chhawn thuai a. Chawngvungan Lal inchhung a han luh chuan Lalpa Rochunglura leh Khawnbawl upa te chuan an lo thlir deuh thap a, Chawngvunga lah thisen a taksa a bual a bual sen zui mai si. Lalpa Rochunglura chu lo tawng chhuak thuaiin Chawngvunga lah ni reng chuan, In chanchin kan lo ngai chang mek reng lah taka,

Hei tunah hian Lal in kawt lamah sawn tlangval rual ten mi lukhai chungin min hmuak reng a ni, a han ti chhuak a. Chutiang thu an hriat meuh chuan Lal leh Khawnbawl te pawh chu tho chhuak thuaiin Lal in pawn lama chhuah an rual zui nghal a. Lalpa leh Khawnbawl upa ten Lal in pawna an han chhuah chuan Chawngvung a sawi ang ngei chuan tlangval rual engmawzah chu meichher nen mi lukhai deuh far chuan an lo ding a. Tin, hmelma lam tlangval pakhat hnungkhirh chunga an lo thing ṭhit tir pawh an hmu thuai a. Chawngvunga pawh chuan a iptepui aṭang chuan pasal ṭha suak dawna lu chu han khai chhuakin Lalpa leh khawnbawl ho hmaah chuan a han lik kang a. Lalpa chuan, Muangman deuh chet chawt hian khawbem khuate hian ngam loh chala chil hnawm pawi zia hi hre mawlh rawh se. Ka tlangvalte in huaisen zia ka hmuhin Keiin Lalpa hi ka thla a muangin ka va lawm em? Mel makhua te chuan hei hi hre nawn awn awn rawh se. Bawm Zoram valh chhunga rawn chuang lut te chuan an lu an zuar a ni ngei mai a han ti char char a. Lal fapa sai hminga pawh a pa te kiangah chuan a lo ding ve a, Lalpa chuan a sawi chhunzawm zel a. Ka tlangval rual te in haih in in chau tlang viau ang tih chu ka hre teh meuh mai. Mahse tunah hian Thingkah mual lamah pasal tha hnawn cheu te ho chuan in hmel hmuh an lo in beisei viau ta ve ang. Tin ka upa in khuang te han chawi zo sela ral lu pawh kan lam ngei tur a ni ang. In sal rawn man pawh hi in kutah ka dah a. a chung thang a chung chang thu zawng nang nin tha in ti ang piang in ti mai rawh u, tunah zawng pasal tha hnawn cheu te ho in an lo beisei viau tawh ngei ang che u, thing kah mual lamah chuan va liam phawt mai teh u a han ti char char a, a fapa han melh zauh pah chuan Saihming nang pawh insiam la tlangval ho hi zui ve thuai tawh, Lal fapa mah ni la. Tlangval i nih angin tih tur tam tak i nei ve a ni, a han ti zui nghal a. Sai hminga pawh chu Lal in chhung lamah chuan a lut zui nghal a, an Salman chu tlangval thenkhat chuan han sawp deuh pawh an chak viau hlawm a, mahse Chawngvunga chuan khap hram hramin tangkaina engemaw tak a neih a la ring a ni. Tichuan le, an mi luhawn te chu pu mah dahin thing kah mual lam pan tur chuan kal zai an rel zui nghal a. Lalfapa sai hminga pawh an zingah a tel ve nghe nghe a. Zanri ei lo an nih miau hlawm avangin thenkhat phei chuan an rilṭam thu an sawi nang nang hlawm a. Mahni in luma rei lo te pawh pengkhaw muang hman ni hek lo le, Lenglen arkhuan hun velah chuan khaw chhung chhuahsanin thingkah mual lam chu meichher nen an pan leh ta hlawm a, tin tlangval rual engemaw zatin an belh chah bawk a. Pasaltha hnawn cheuan tlangval pahnih lam kala a rawn tir te khan hma hruaiin thingkah mual lamah chuan an inzui liam ta duah duah a, harsatna leh buaina tawk loin tluang takin an kal a. Pasal tha hnawn cheu te awmna pawh thutmuan arkhuan hun awm velah chuan an zu bawh tak mai reng a. Pasal tha hnawn chevan chawngvunga te hmela han hmuh chuan an thangna chin te a lo zawt thuai a, chawngvunga pawh chuan tawi fel tak chuan a han hrilh ve zung zung a, hnu hma an hmu a an chhui zui dan te pawh chu a hrilh tel a. Mahse pasal tha suak tawna te ho nena an in an inbeih dan leh a lu a laksak dan chanchin erawh a hrilh lem lo.

Ka pacheu, pachal tha suak tawn a te chu a van duai zawk ah tangin kan mang phiar emaw kan ti a, mahse hei tlangval pakhat a lo biru hman a Lalte lah chuan kan kutah an dah mai bawk si a, tangkaina te a awm takin tiin ka rawn hruai tel ve zel mai a han tih pah chuan han tih pah chuan khawbem tlangval chu pachal tha hnawn che a unna lamah chuan a han nam phei deuh a, duh manga rilṭam vanga. Thinlam tawh pek chuan, Khawnge khawbem khua te avanga heti te hrepa hrehawm ka han tawrh ni? Bungthuma ka han chhuah teh ang tih leh sah tumin a chempui lek chhuah a rual a. Mahse pasal tha hnawn chewa chu lawiin rawlh thuaiin, Duhmang, phuar be a nih, phuar be a nih hi i hmu a ni lawm ni? Chu lo renga kan kut zalah a awm a nih hi, i hriam kha dah thla thuai rawh, a han ti vin deuh hrawk a. Mi ral man sa, hnung khirh leh nghal, kut thlak hi pasal tha da, pasal tha hna a ni ngai lo, a han tih zui zat bawk a. Duhmanga pawh chuan pasal tha hnawn che aw thu chu zawm lo ngam hek lo. Chuta chapah, Chawngvunga te hnungah Laltlangval lo ding ve reng chu a hmu tel bawk nen. a hriam pawh dah thla thuaiin a lung erawh a awi vak lo tih hriat tak hian phun deuh nang nang chuan thut a thut hmun lamah chuan a kir leh ta a. Ramri piah lama inkulh khawbem val rual te leh an pasal tha mang vunga te ngei pawh chuan bawm Zoram valh chhung lama meichher te chuah chuah chu an lo hmu ve teh meuh mai. Chu thil chuan an ruahmanna te leh an remruatna te chu engmah lo mai a nih tir chiang hle mai a, An ruahman ang chuan thil thleng ngat se zawng a tuk zan lam chu an chiat chhuah hun tur a ni a. Ral lak sum tam tak leh sal tam tak kai chungin khawbem luh an inring a nih kha. Tunah zawng an ruahmanna chu kal tlangpui chi zia zang a nih hmel ta lo. Zing khawvar hun hnga a an inpawm chilh tawp te a nih loh chuan bawmzo run tum zawng tih ngaihna dang a awm thlawt lo a ni. An beidawnna tizual tur tingin khawchhung lam thli thlaitu pasaltha suak tawna te chanchin lah engmah an hre zui bawk si lo. Pasaltha mangvunga tak ngial pawh chu a rilru a nuam meuh lo. Pasaltha suak tawna te zingah khan a fapa neihchhun Thangbila pawh a tel ve miau si a. An ni lam lah thei reh takin an reh a, an thi nge an dam engmah an hre thei bawk si lo. Kawng leh lamah chuan an hruaitu ber pasal tha siuak tawn a ni a, ram chin hria leh rem hre tak a ni bawk a. Bawm zo lam hian lo hual bet ta teh reng pawh ni se, a put chhuah pui theih mai chu a han ring leh deuh thul. a tu lam ve ve pawh chu in veng tawn takin an ram valh chhung ve ve ah an awm a, hnung tawlh bik an la awm lo a, silai hmet puak pawh an awm hek lo. Pasal tha mangvunga pawh chuan tlangval rual te chu fuih sauh sauh in bawm zo lam te chuan an thil tum leh remruatna te chu hrethiam tawh mah se an ram valh chhung an dai luh bik miau loh avang chuan bawm zo lam pawh an ram valh an rawn dai luh ngam bik a ring lo a. Chutiang thil te a ngaihtuah nauh nauh lai chuan Bawm Jo ram valh chhung lam atang chuan patling rawn au deuh lauh lauh thawm chu a lo chhuak a, Pasalṭha Mangawnga pawh chuan thawm lo chhuak chu an ngaihthlak chian chuan an mahni rawn bia ni mai hian a hria. An thil sawi a hriat chian theih loh avang chuan hma lam pan chuan a han phei deuh hre ta. Chutah chuan an thil sawi pawh chu chiang takin a hre thei ta. Bawmzo lam atang chuan pasaltha hnawn cheu chuan khawbem mi leh sa an kawl thu leh an ruahmanna zawng zawng an hriat vek thu te a rawn sawi lauh lauh a. Mahse khawbem tlangval rual te chuan khawfing chah hma ngeia an inkulhna chu an chhuahsan lo a nih zawngin an ramvalh chhung rawn dai luh an tum dan leh thisen tam tak a chhuah tur thu te An thu rawn an pawm a nih zawngin an tlangval pawh nungdama an chhuah tur thu nen lam chuan a han sawi zui a. Pasal tha Manghunga pawh chuan ngun takin a han ngaihtuah a, an ruahmanna te chu a hlawh chham chiang viau tih chu tupa hrilh hriat leh chuan a ngai tawh awm lo ve. Tin, bawm zo lamin an mi leh sa an kawl theih danah pasal tha chhuak tawnate an chim i a ni tih a hrethiam mai a. Bawm zo lam thurawn an pawm lo nih chuan thisen tam zawk a chhuah bel ngei dawn a. Tin a tuam a chu dam khaw chhuak an awm lo thei a, chanchhe zawkah an tang lo ang tih lah sawi theih a ni der lo. Tuna an thurawn an pawm a nih erawh chuan hun tha zawk pawh an la tawng leh thei a ni. Chu mai a ni lo, an tlangval pakhat chu hmelma lam kutah a awm miau si a, bawm zo lamin a fawng an vuan tlat mai si a ni. A tawpah zawng Pasaltha Mangvunga pawh chuan duhthlanna chu siam felhin bawm zo val rualte hriat ngei tur chuan an tlangval chu chhuahsak tur leh an thu rawn ang chuan a zan la la a, khawchhung lam an pan tur thu chu sawiin a han au deuh liah liah a. Pasaltha hnawn cheu pawh chuan khawbem lam Pasaltha inah a lo chhawn tih a han hriat chuan a thla pawh a muang ve deuh huai a. Chawngvunga rawtna chu a hman tlak hle in a hria a, chawngvunga remhriat zia leh fin zia chu mak a ti hial mai. Tlangval tuai tir te mah ni se a kum rualpui te chuan an tluk lo hle in a hre nghe nghe a ni. Hetih lai hian Laltlangval sai hminga pawh an kiang a awm ve a, chawngvunga remhriat zia chu mak a lo ti ve viau mai a ni. Nakin lawka a pa lalna a rochun hun a la thleng anga Chawngvunga chu a khawdai ngul leh pho ber a nih pawh a ring nghet nghal hmiah a ni. Lal tlangvalte hi Sairam chhuah tumte, ram mut tumte leh Sapela ram chhuah hrim hrimah hian feh chhuah tum an nei ve chawk a. Tlangval ve tho ni mah sela lal a ni mai tur an nihna ah zan kai viau zel a, tlangval ten venhim pawh an tum ber thin a ni reng a ni. Tin an dip a na a, an ram chhuah tum a, lal tlangval an tel vel chuan an mit mei veng deuh ran in an khawsak a tul fo thin a ni. Chutiang thil chu an ni pawh hian hai bik hek lo le, ram chhuah nikhua pawhin a awm mawi tawk chauhin an inlan ve thin nghe nghe a ni. Pasal tha hnawn chiau pawhin khawbem pasal tha rawn chhan let na a han hriat hnu chuan khawbem tlangval a hnung khirh mek chu kai thoin an phuarna ramhrui chu a han chhat zui nghal a. Chawngvung leh Laltlangval saihminga chu mitmei zauhin anni pawh chuan a hnung an zui ve nghal a. an chhuah dawn chuan pasalṭha hnawn che a bawk chuan kha le in tlangvala chu kan rawn chhuah dawn e fin kherek chhuah lo tum hauh chuang che u a han ti lang lang a an tawmna hmun aṭanga pen sawmhnih awm vel an kal pelh hnu chuan an hma lam mau tluk thum vela khawbem pasalṭha ni ngei tur leh tlangval pahnih meichher nena lo ding chu an hmu thuai a. Pasalṭha hnuan cheu pawh chuan tlangvala chu hmanhmawh taka an ram valh lama kal thuai tur chuan a han ti a, chu tlangval pawh chu hmanhmawh tak chuan a tlan phei thuai a. Reiloah khawbem pasalṭha te awmna pawh chu a tleng a thleng ve thuai a, chu veleh pasalṭha hnuan cheua chuan ro chunglura khua bawm zo pasalṭha hnuan cheua ka ni ngai e. Ka thutiam chu hlenin in tlangvala pawh him dam takin ka rawn chhuah e. Nangni pawhin in thutiam in hlen ngei ka beisei. Mipa chuan a thutiam a zuk hni hne ngai lo e a han ti a. Chutah lehlama mi pawh chuan, Lalpar luai pasal tha mangvunga ka ni ngai e. Thu ka tiam tawh ka zuk leh ngai hek lo. Zan in la lai hian khawchhung lam panin kan chhuak nghal ang. Mahse engtik a emaw, ka fapa phu bala tur leh a lu lak saktu chunga phu bala turin ka lo kir leh ang tiin a lo chhawn ve bawk a. Pasal tha hnawn cheu te pawh chuan khawbem pasal tha thu chhuak chu rin ngam leh pawm ngamah ngaiin an liatsan ve ta a. Pasal tha hnawn cheu-a chuan rorel zung zungin lenghawn ar khuan hun awm velah chuan thingkah mual chu. chhuahsan zai an rel ta a, tumah thi leh hliam an awm lo a, chawngvunga remruat dan kha duh mangate ho chuan dawi zep thlak tiin nuih chawh viau mah che, Pasaltha hnawn cheua chuan chawngvunga thil thlir thuizia leh thil dawn thuizia chu a hmuh hmaih hauh lo a, chutiang bawkin Laltlangval saihminga pawhin Chumi avanga tuma inhliam leh nunna chan awm lo pawh chu an ni reng a ni. Chawngvunga'n khawbem ram lam a han thlir let leh chuan khawchhung lam an pan tih ve khawchhung lam an pan ngei a ni tih hai rual loh hian meichhar a de chho thliah thliah a. An boruak tawnin a zir lo a lei a, pasal tha suak tawna nena an inmal beih lama a hliam tawrh pawh a manghilh der nghe nghe a ni. Harsatna leh buaina dang tawk loin khawchhung pawh zanlai pelh hnuah chuan an lut ve mai bawk a, mahni in lam theuh an pan sang sang hlawm a. Pasalṭha hnawn che weh rawh, Lal in lamah tlangin Lal in lamah pawh an chanchin lo ngaih ven reng tu Lalpa leh Khawnbawl upa pali vel lai mai an lo la meng farh a. Pasal tha hnuan cheu pawh chuan chanchin kim chang a han sawi zawh hnu chuan Lal in lamah pawh tap khawmuang lo chuan chhuah zai a rel ve thuai a. Lalpa leh Khawnbawl upa te pawh chuan chanchin lawmawm an han hriat chuan an thaw deuh huai hlawm a. Khawnbawl upa te pawh chuan ṭin zai an rel ve ta thuai a. Chawngvunga pawh an in a thlen meuh chuan a chhungte pawh an lo mu ṭhap tawh a. Mahse a thawmah a farnu naupang zawk luahpui a lo tho thuai a, tap mai a han che hmalh thuai a, a u chu zanriah pawh ei lo a ni tih hriain chawite a lo siam thuai thuai a, chawngvunga pawh kaithian lamah chuan insil fai thuak thuakin inchhung luh a rual zui nghal a, chaw pawh bar a rual zui nghal a. Luahpui chuan a u Malpuia hliam chu lo hmu thuaiin, Ka u, kha hliam i tuar a nih kha, han ei thuai thuai ila kan tuam tha dawn nia a lo ti thuai a. Chawngvunga lah chuan ngai pawimawh vak lo tih hriat tak hian, A, Luahpui, heng te lek lek chawi ti tui tawk chauh a nih hi maw le, ka ni khua lo a leiah ka tlusual palh mai mai alawm a lo ti ve thuai a. Chawte aihkhan hnu chuan Luahpui chuan a tih luih deuh tlat avang chuan a malpui hliam pawh chu an tuam ta nge nge a. Luahpui bawk chuan mutna turte siam fel sakin hemi zan hian Zawlbuk lam pawh a kai ta lo nghe nghe a ni. A tuk zing khua lo var erawh Bawmzo tan zawng hlimna ni a ni ngei mai le. Mahni lawka an hlauhthawnna leh an ralritna te chu an pasal, an unaupa, an fapa him taka an hmuh leh avang ngawt pawh chuan hlauhna te chuan a kiansan tawh tih hei rual a ni lo. Tin, khawchhung in tin deuh thaw ah chuan Pasalṭha Chawngzhi ka fapa Chawngvunga huaisen zia thu mawlh mai chu an sawi a tih theih awm e. Paisalṭha chhuak tawna nena an in melh an in mal beih lai hmutute hlei hlei chuan sawi nuam an ti a. Chawngvunga in mal beih thiam zia te, a ṭuan ṭhat zia te, thahrui a neih dan te chu an sawi sap sap hlawm a. Lalpa Rochung Lura pawh a fapa Saihminga nen titi khaw chang an sawi dun a. Chawngvunga chungchang bawk a ni an sawi ni. Saihminga pawh chuan Chawngvunga chu huai sen satliah mai a ni lo. Remhriatna nei tha tak a nih thu te, zan lam thil thleng te pawh chu a han sawi kai zel a. Chutia khun khan taka an lo ti ti dun malh malh lai chuan Khawnbawl upa thenkhat pawh lal in lam an rawn chuang kaiin zingkar mah ni se Zubel in an inchhawp a. Tukṭhuan ei kham lama an hun hman tur mawlh chu an titi tui ber a ni ve thung ta. A pa khawn ball upa te an rawn chuan kai zel takah chuan sai hminga pawh a insa seng ta thuai a. Chawngvunga huaisen zia thu an sawi chu duhmanga te thian ho pawh chuan an lo hre ve teh meuh mai. Chawngvunga chu lawmpui tak a ruangin a hma ai mah chuan an huat belh phah sauh a. A itsikna pawh a zual ngei mai. Pasalṭha hnawn cheua chuan a duhsak bik vang ni te hian a hria a, a hmani khan chawngvunga te kalna tur lamah khan anmahni zawk lo kal ta se chuan hetiang ang hmingthatna hi ama hui vek tur a ni a. Pasalṭha hnawn cheua'n pumpelh kawng lam ni lova thing kah mual tlak lama a tir avang chuan pasalṭha hnawn cheua chunga lam chuan a thin ur ṭun mai a. Chawngvunga huaisen zia te chu fak tak a ruangin a van neihna kal tluang mai mai leh pasal tha nawn cheu a duhsakna zar zo mai mai a nih thu chu a au chhuah pui pung pung thung a. Pasal tha Zawngzika Zingtei chhuak pawh chuan a fapa Chawngvunga leh khawbem pasal tha suak tawna inmal beih dan te, Chawngvungan a lu a laksak dan te chu a lo hre ve ngei a. Mina ran pawh ni lo, khualkai pasal tha chin ngat lu a khai avang chuan a sial pa a aih sak ngei a tum a ni. Zawngvunga ber lah chu mi inthlahrung mi tih taka chutianga a chanchin an sawi luai luai mai chu nuam lo a ti hle mai a. Khawlai han chhuah pawh nuam lo a ti viau mai thung a. Saingur hi zing buh deng pawh chu amah te chuan a nui deuh kar kar reng a, buara chawm lama thang bo daihah a ngaih chawng vunga chu a thang bo lo tih a hre chiang a, chu mai a la ni lo. Khaw chhung mite titihna ber lah chawng vunga huaisenna thu hlir mai chu a ni si a. Tu hriatpui si loh hian a hlim ru veng veng a ni. Kha tlangval pian thiam hle, hmel ngainat awm tak, pa deuh hrak mai kha hmuh nawn leh mawlh a chak a. Tawn mang mai mai mahni se atanga bei kha thlamuan thlak hliah hlihin a hria a. A mumang lam a han ngaihtuah chhuah phei chuan a zah luatah a sen deuh ṭan ṭan thei hial a. Chutiang thil vel a ngaihtuah talangin a buhden pawh a chhuat thei reng reng lo a. A nu Zamanthangi chuan, Zamamthangi chuan a fanu khawsazia chu hrethiam lo tih hriat tak hian a han hau deuh hmuar hmuar a, buh pawh denpui sawk sawkin reiloah an zo thuai a. Tukṭhuan eikham a han nih meuh chuan khawchhung mipui zawng zawng a tih theih awm e. Khuangchawinu leh pate in lamah chuan an kal khawm sup sup a. Khuangchawi hi in lama thang chhuahna kalkawng hnuhnung ber a ni a. Thil thleng zen zen lo leh mina ran zawngin an tih theih loh a ni. Buh leh bal bir bik nih a ngai a. Tin, ran vulh lamah pawh malsawmna dawng bik riau nih an ni thin a. Tin, khuang chawi thei tur chuan mi taima chung chuang tak nih a ngai bawk a ni. Khuang chawi ni hi a hun pawimawh ber leh hnuhnung ber a ni a. Hemi hma hian sakung chawng. Dawi no chhui, Sedawi, Sekhuang an tih zawh vek a ngai a, Sedawi thlip nan Sekhuang hi chhun leh tur a ni. A hnuhnung ber chu Khuangchawini niin hei hi Thangchhuahni chu a ni a, an ropui ber ni a ni. An thih hnuah pawh Pialrala Faisa a chawm tur a ngaih an ni a. An dam chhungin puan diar tial leh vakul changin an inchei thei tawh ang a, tukverh chauh ni loin bahzar an siam thei tawh ang. Tin, hemi ni hian khuang chawinu leh pa te chu mual zawlah an zawn kual a, khuang chawinu leh pa te chuan silai sialdar te an vawt thin a ni. Tichuan tlai lamah a khaw nawtin ruaipui an ṭheh a. a hma daih atanga an lo er lawk a nih angin hemi ni hi chuan thenawm hnaia chhungkhat pa te chuan an zu bel rawn pu chhuakin mualah chuan an hung tlar dul mai a zu leh sa an hniang hnar em em a ni chawngvunga te thian dun pawh chu chhuak ve in chu hun nuam leh hlimawm tak chu an hmang ve a. Sainguri te thiannun pawh an thuam neih that ber bera inthuamin mipui hmaah chuan an rawn in lan a, an hmel a tha dunin an mawi dun bawk a, mipui mit pawh an la viau mai. Chawngvunga pawh chuan Sainguri chu mi tam tak kar atang hian a lo melh ve vang vang a. Sainguri hawi hel reh, nui hmel mawi tak te chuan a lung a dum hliah hliah mai a ni. Saingoorila chuti tho chu khawtual tlangval tam tak zingah chuan chawngvunga chu a zawng kual ve ruai tho a. A tawpah zawng mipui kar atang chuan chawngvunga chuan a lo thlir ve reng tih a han hmuh chuan a hlim luatah a han nui deuh sei a. Zu a tam bawk a, Hemi ni nana na hi chuan tumah an inkhap ngai hek lo. Khamthanga pawh Zubel bulah tap deuh chawtin a thawk khat deuh reng bawk a, Chawngvung erawh a hming mai chauhin a in ve a. Chawhnu her a lo nih chuan le Khuangchawinu leh pate chuan thi leh dar sial silai te chu an vawrh tan ta. Tlangval tam zawk erawh che tura lawi an awm tawh lo. Mipui sir lam atang chuan an lo thlir ve a, duh manga pawhin silai leh sial manin a hawipir hle a ni. Pasalṭha suak tawnate silai fung hnih lai mai an man sak kha a ni a, pakhat chu a ṭhianpa khamthanga a pe a, pakhat erawh Lalkutah a hlan ta kha a ni a. Lalpa rochung lura chuan kawlṭhain an tlan duh a nih phawt chuan tlan a phal reng nghe nghe a ni. Tlai lam a lo nih chuan ruaipui an chhe a, an hlim tlang ngei mai. Kham thang erawh zu a khawn hnem a leh a, ruai pawh kil tha mumal loin Chawngvunga chuan Zawlbuk lamah a kuah phei ta a. Zawlbuk an va thlen chuan tlangval dang hmel hmuh tur a la awm mang lo a. Chawngvunga pawh chuan a thianpa chu a mutnaah chuan a han keuh deuh dawp a. Khamthanga pawh a hnar zui kuk kuk a. Zawlbuk hmeichhia chu val upa pali vel tur hian lo thut bial laiin titi khawchang an lo sawi a. Chawngvunga pawh chuan an titi ngaihthlak a duh avang chuan an hnaih an hnaih lamah chuan thuthmun a han rem ve thuai a. Sairam chhuah chanchin te, sihhuai an hmachhawn dan te leh an tawn hriat hrang hrang an sawi te chu Chawngvunga chuan ngaihnawm ti tak hian a lo ngaithla a. Sihhuai chanchin an sawi te phei chu mak a ti viau nghe nghe a ni. Val upa pakhat ro tawka chuan an khawram Vangpui an tih hmuna pasalṭha te hnung a zuia a ram chhuah chungchang te a han sawi a. Vangpui ramngawi hi a hlat tham viau a hla tham viau mai a, patling chak tha tan pawh ni hnih leh zan khat riak vel a ni hial awm e. Chawngvunga pawh naupang te a nih lai khan a pa in he ramngaw chungchang hi a lo hrilh ve tawh nghei a. Lasi te chual chaina hmun niin an ngai a, bawm Zoram valh piah lama awm a ni nghe nghe a ni. chu hmun chu hmun rei nuam leh phul hring hmun a ni a thal va ek charah pawh tui hna an kang chat ve ngai lo phul te pawh chu an hring dup mai thin niin an sawi a chu ramngaw ah chuan tum pang ke ropui em em mai a ki leh ki inkar a sar zam ruih mai a ki karah ngawt pawh patling paruk a thut thei ang an tih hial a lian leh hrawl a awm an ti a. La si te enkawl niin a dam rei tawh viau a ni awm e. Pasalṭha helai ramngaw dai lut tawh te hian an pel fo va, mahse tu mahin an kap hlu thei lo a ni. Tin sazuk ki hreu mawi em em mai leh thlar duai mai, patling hlam chen dawn a sei, a taksa pawh sazuk dang aia lian leh hrawl bik tak a awm thu an sawi ṭhin bawk a. Hei pawh hi Laci te enkawl leh Venhimah an ngai a, tuman an la kap thla thei lo a ni awm e. Vangpui ram ngaw hrim hrim hi thing lian pui pui, chhura rual rual din ngil khup na hmun a ni a, ram chhung lam erawh phul rei nuam leh hmun hma rem tak a ni thung a. Khaw dang pasal tha te pawhin heng sa pahnih hi kah ngei tumin an pel fo va, Thenkhat chu kut bengin an lo kir leh a, thenkhat phei chu kir leh tur awm lo a, lo pil bo zui ta pawh an awm nawk a. A chhan ni bera lang pawh Vangpui ramngaw dai lut tur hian Pangen ramngaw an tih mai chu paltlang a ngai a. Chu ramngawah chuan kham sih, sih ropui leh sih huaite khawpui an tih chu a awm a ni. Chutiang vel a nih avang chuan Pasalṭha intina zawng tan, Vangpui ram ngaw dai luh chu a tum a han tum chin rual a ni lo. Kham sih huai te hi sih huai sual tak an ni a, mihring tih nat ching leh tih theih ching tak mihring an hmuh tawh chuan tih hlum ngei tumin an um zui thuai thin a ni awm e. Lenghawn ar pawh a khuang ta tliar tliar mai. Tlangval rualte pawn Zawlbuk rawn pan khawmin, rawn pan khawm zelin val upa te pawh an titi chu tawp zuiin mutzai an rel ta hlawm a. Muthmuna titi mam mam thawm chu reiloa hna ri tluar tluarin a zui a, chawngvunga pawh a muhil ve ta siai siai a. Mahse mumang mak tak a man chhunzawm thuai a, a mang lamah chuan a hmuh leh a hriat ngai hauh loh hmun phul rei nuam leh cham dup maiah hian a lo ding a. A dinna sir deuhah chuan khawi atanga lo luang thla nge tih pawh hriat loh luite tui fim em em mai hi a luang ri her her bawk a. Boruak chu a nuamin engkim mai chu hmuh a nuam em em vek a. Chutia a bul hnai vel a thlir kual lai chuan a piah lam deuhah chuan thawm a lo chhuak a. Thawm thawm lo chhuahna lam a han hawi nak chuan tum pang chal ki ropui em em mai a ki leh ki inkar a, chhim bal zam kual raih mai, taksa lian leh hrawl tak mai a lam pan a rawn pen chut chut chu a hmu a. Tin chutih rual lai chutih lai chuan a dinna thlang lam ngaw dur khup mai atang chuan thawm a rawn chhuak leh a. Thawm lo chhuahna lam chu rang takin a han hawi thuai a, sazuk ki hreu mawi em em mai leh ropui em em mai a ki hreu sei zawng lah patling hlam chan zet tur hian a awmna lam chu a rawn pan chho ta hriau hriau bawk a. a taksa lian leh hrawl tak chu hmuh hmaih rual a ni lo kum liam ta a a pa chawng zik a tum pang chal ka ai mah khan a lian zawk in a hre hial a ni rei lo ah chung ramsa pahnih te pawh chuan a awmna bul chu an rawn thleng thuai a. Chutia ngaihna hre lo zeta chung ramsa pahnih te a entawn mek lai chuan a hnung lam atang hian hmeichhe nui ri deuh har har thawm a rawn chhuak a. Chu ve leh a awmna vel chu thil rim tui tak rim hi a rawn nam chak chak a. Chawngvunga pawh hnunglam chu hawi thuaiin a hnunglam patling hlam nga vel tura Lungpui toh luat chungah chuan hmeichhe hmeltha em em mai puan var thianghlim taka inthuam hian a lo nuih her her a. Chawngvunga pawh chuan a en duh a en deuh tlawk tlawk mai reng a. A chilh fen khuh bak chin a malpui leh chawn bawr var paw pheu mai leh map hmel tak te, a sam tle chiau mai te chu thlirnin a har viau ta ve ang. Chu hmeichhia chuan chawng vung mak mi va tih hmel ve, tun chauh lo pawh vawi khat chu min hmuh tawh kha. Aw ngaihno bei tak chuan a rawn ti chhuak a, chawng vunga chuan a han ngaihtuah ngial a, chu nula chu a hmuh ta awm a hmuh tawh na awm reng a hre chhuak zo lo. Aw lawi deuh rut hian i hming pawh ka la hre ve si lo a han ti chhuak a, Chutah chu nula bawk chuan, Ka hming chu Khuavel Thangi a ni a, Lasilalnu Chawngtinleh ri Laizawnnu ka ni. Chawngvung ka thusawi hi ngun takin ngaithla rawh. Engtik ni ai maw? Helai ramngawi hi i rawn la dai lut ngei anga, tuna i hmuh mek i hma lawka ramsa pahnihte kha i la kap dawn a ni. Ka voh bik pasal tha i ni anga i hming hi khaw tinah a thang chhuak dawn a ni. Tunah chuan tawn bang lamah chauh i hmuha ka in lan thei a. He ram ngaw i rawn dai luh hunah erawh a hringa hranin min hmu thei tawh ang. Ka sawi hi ngun takin ngaithla ang che. I hmaah indona tam tak i hmachhawn dawn a, huaisenna thlauh thla ngai suh a han ti a. A nui sen sen a. Tunah chuan ka kalsan phawt ang che tih leh van lam hawia thlawh chho a rual a, chawngvunga pawh a harh zawk mai a, a mumang chu mak a ti em em a, tin hetia a harh chhuah hian a mutna bul vel chu thilrim tui tak rim hi a nam chak chak a, a mumanga a awmna hmunte, a ramsa hmuhte kha upa te leh pasaltha ten Vangpui ram ngaw a a awm a nih thu an sawi fo thin a, chuti a nih chuan a mumanga a awmna hmun kha Vangpui ram ngaw a ni a ni dawn tihna a ni a, a mumang a ngaihtuah chhunzawm neuh neuh chung chuan khawvar hma deuh chuan a muhil ve leh bawk a. A tuk lamah chuan Lalpa thu pek angin tumah ram chhuak awm lovin milu an lam a, an rim pawh a nam tha viau tawh nghe nghe a ni. Milu aitu ber chawngvunga la ralu la ai lo a nih avangin Pasalṭha Hnawncheuva chuan mual lama a mual lama Mual zawlah mi lu chu dah khawmin khaw chhung mipui awm zawng zawng chu an kal khawm a. Pasal tha hnawn cheua chu pasal tha thuam famkim a inthuamin ral lu lo ai tawh a ni bawk a, va kul chang a tawn ngauh mai bawk a. Mi lu an dah khawmna chu kal hualin nasa takin a diriam a, silai pawh an hmet puak dur dur reng a. tin lalmual laia thing serh an phun a, a bulah chawhtawlah zuthlum elkhen an dah tling piau a, thing serh kiangah chuan chempui an dah a, kei ka ni in ti deuhte chuan thing serh chu an pan nal nal a, chempui chuan a hnan kik kar a, a bula thu chuan zuthlum tak chu nopuiin a lo pe a, a inzawh chuan a kal leh nghal mai thin a ni. miin thing ser a sah tawh chuan khua leh tui chhan nana a hnung tawlh thiang tawh lo va, khawtual tlangval zingah thing ser sat ngam tlangval pali panga an awm pawhin an thlamuan phah em em thin a ni. Chawngvunga te thian dun pawh. Chung vunga te thian dun pawh chuan an sat ve nghe nghe a, Lalpa leh a khawn bawh upa te pawh chuan telpuiin khawtual tlangval rual hmaah chuan thu a han sawi a, Khawbem khua te hi ngam loh chala chil hnawm pawizia kan hriat tir ngei tur a ni ang, tuna chinah mipa fa ram tang rual chin chuan funpui kan er nghal tur a ni ang, Buhlu chu zawh lama pawl tlak hnuah thla det leh hmasa berah Lalpar luai khua khawbem hi kan nuai chimit vek tur a ni a han ti cheu cheu mai a. Tlangval rualte chu an lo haw haw hluah hluah bawk a. Mi lu an lam zawh hnu chuan tlangval thenkhatte chuan sah lam a khai turin an kalpui ta a. Khawbem lamah pawh Lal chung Lal inchhungah chuan Lalpa Lalparluai leh a khawn bawl upa te chu an awm khawm far a, aw le tikhan Bungli kan lo chhiar zo leh ta a, a ngaihnawm chho mep mep dawn hle in ka hria a, ngaithla-tu ten min lo ngaihthlak sak hram hram ula, amaherawhchu tihian sawi fo tawh angin thawnthu kan chhiar hi a tla chapa chhiar kan ni a. Chhiar pa hlah leh a thu han lam sual nawk te pawh kan nei tam hle tih pawh kan inhria a, ngaihlatuten min lo hrethiam hram hram dawn nia, kan theih chuan rawn dah chhunzawm zel kan tum ang a tih hian a ngaihnawm chho tulh tulh dawn a ni, ngaihhlatu zawng zawngte in vaiin muttui mang tha vek u le.